नमस्कार हम छी कपिल कुमार और अहाँ सब देख रहल छी समदिया मिथिला एखन हम आबि गेल छी अलीनगर विधानसभा के सीमा पर सर अपने के नाम की भेले नाम छै श्याम सुंदर विश्वकर्मा हम जे अलीनगर विधानसभा के प्रभारी छी प्रदेश जनता दल यूनाइटेड से हम नियुक्त छी एहिठाम और हम एहिठाम आयल छी अहाँके कि चौबीस तारीखके जे बिदेश्वर स्थानमे परम आदरणीय भारतके प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आओर बिहारके मुख्यमन्त्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जीके सङ्गे इएह जनसभा भऽ रहल छै ताहिमे हम एहिठाम आयल छी लोकके जन जनके दरवाजे दरवाजे घुमि कऽ हुनका हम नौता निमन्त्रण दऽ रहल छी कि अहाँ चौबीस तारीखके एहि बिदेश्वर स्थानमे आउ आओर आदरणीय प्रधानमन्त्री आओर न मुख्यमन्त्रीके जनसम्वादके सुनू

तऽ अहाँ सबके तरफसँ जे छै से विधानसभाके प्रभारी छी अलीनगरके आओर लाखक लाख आदमी एतऽ आबि रहल छै तऽ अहाँ सबके द्वारा ओहि आदमी सबके जे आबि रहल छथिन एतऽ जन सैलाब आबि रहल छै समुद्र उते उतरि रहल छै एतऽ हुनका सबके लेल अहाँके विधानसभासँ की तैयारी भऽ रहल छै हमरा विधानसभासँ छै जे हम हमरा विधानसभामे तीन प्रखण्ड यऽ घनश्यामपुर तारडी और अलीनगर हम स, हमरा पंचायत में हमरा प्रखंड में पैंतीस पंचायत यऽ हम पैंतीस पंचायत में सब कार्यकर्ता के लेल हम गाड़ी के व्यवस्था के लिए खाना के व्यवस्था के लिए पानी के व्यवस्था कऽ के हम देली यऽ हर पंचायत से हम दस से एगारह गाड़ी के हम व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर कोनो नेता या कोनो कार्यकर्ता अपने के जे काज केने हुए ता लागल हुए तो एहन कोनो व्यक्ति हाँ छथि एहिठाम हुनकर नाम छनि नीतीश प्रभाकर ओ पार्टीके समर्पित वा वर्कर छथि हिनकर पिताजीयो पहिलसँ ओ समर्पित वर्कर छलाह हँ आओर ओ सँ पहिलोमे पूर्वमे अइठामके विधायक रहला हँ आओर हुनके लड़का ई नीतीश प्रभाकर छथि हुनके माध्यमसँ हमसभ अइठाम भोजनके व्यवस्था करबा रहल छी एहिठाम कतेक आदमीके लगभग भोजनके व्यवस्था अपने सब कऽ रहल छी किएक तऽ लाखक लाख आदमी आबि रहल छै सबके भोजन पानिके व्यवस्था केनाइ तऽ एक आदमीसँ सम्भव नहि छै एक जगह पर संभव नहि छै तऽ कते के मोटा मोटी अहाँ सब ओहिमे से लाखक लाख आदमी सब व्यवस्था करबाक कोशिश केलियै हम सब एहिठाम अपना विधानसभा अलीनगर के तऽ हम सब कह रहल छी दस हजार के लगभग हम सब लोग के भोजन करायब तऽ दस हजार आदमी के मतलब लाखक लाख आदमी आबि रहल छै दस हजार आ भऽ सकैए जे एहिठाम फेर ओ, संख्या बढ़ि जाय तखन हँ हँ हुनको सबके हम लेल करेबै जते आदमी आबि जेतै हुनका लेल हमसब एहिठाम भोजनके लेल हमसब तैयार छी करा कऽ हुनका सबके हम देबै भोजन पानिके हमसब व्यवस्था करबै दसके बदले पन्द्रहो आबि जेतै तऽ हमसब हुनका सबके लै छी देख लियौ एकरा कहै छै तैयारी आओर एकरा कहै छै कमर कसि कऽ तैयारी ई विधानसभा प्रभारी छलाह अलीनगरके श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी ओ कहलनि हेँ जे हमसभ दस हजार आदमीके व्यवस्था तऽ कैए रहल छी अपना विधानसभाके लेल तऽ व्यवस्था कैए रहल छी लेकिन दोसरो विधानसभाके जे आदमी एतऽ हुनको भोजन पानिके व्यवस्था एतऽ हेतनि कोनो मतलब नहि छै कोन पार्टीके छथि कोन दलके छथि लेकिन हमरा गठबन्धनमे छथि तऽ पाँचो आँगुर हमर छथि हुनका सभके लेल एतऽ भोजन पानिके व्यवस्था छै आदमी बढ़तै तकरो एतऽ व्यवस्था छै एकरा कहै छै तैयारी आओर कमर कसि कऽ तैयारी तऽ हम छी कपिल कुमार झा आओर हम समधिया मिथिलाके माध्यमसँ हम एहिठाम एहि जे आबि रहल छथि प्रधानमंत्री आओर मुख्यमंत्री जी काल्हिखन हुनकर सभके सम्बन्धमे एतऽ जे जनता आबि रहल छथि एहि सम्बन्धमे हम हिनका सबसँ बात करै छलहुँ हेँ देखैत रहू समधिया मिथिला आओर एहि तरहके जानकारी एहि तरहके समाचार लऽ कऽ रहब नमस्कार